la safar tax-xitwa. F'Malta, neqsin ħafna minn dawk li bl-Ingliż jissejħu garden birds. Il-lista ta' għasafar residenti li ssibhom fil-ġonna tad-djar tagħna tibda b'tal-bejt u tispiċċa bil-bufula sewda. F'Ottubru iżda jitfaċċaw l-għasafar tax-xitwa li jimlew ftit minn dan in-nuqqas. Kulħadd hu familjari mal-pitirross, però fl-iċken ġnien jew imqar bitħa bil-qsari, f'ħin jew ieħor jinżlu l-fjamma sewda u l-vjolin tax-xitwa. Ġonna akbar jiġbdu lejhom l-isturnell, il-kapinera u anke xi malvizz iswed. Imma qabel xejn, x'inhuma l-għasafar tax-xitwa? Fil-ħarifa, miljuni ta' għasafar Ewropej ipassu lejn l-Afrika, vjaġġ twil aktar minn 15,000 kilometru li jieħu l-ġimgħat biex isir. Magħhom jingħaqdu għasafar oħra li jagħmlu vjaġġ ferm iqsar, għax jaslu biss sax-xtut tal-Mediterran. Hawnhekk iqattgħu l-ħarifa u x-xitwa sakemm jitilqu lura mal-bidu tar-rebbiegħa. Minħabba ż-żmien li jidhru fih, nafuhom bħala l-għasafar tax-xitwa. Ħafna minnhom issibhom biss fil-kampanja. Imma hemm nukleju sabiħ, inkluż dawk li semmejt fil-bidu, li nistgħu ngawduhom ukoll mill-kumdità ta' darna. Biex tarahom, huwa biżżejjed li żżomm għajnejk u widnejk miftuħa għal dak li jkun għaddej fil-ġnien jew bitħa tiegħek. Jekk għandek xi tieqa li tagħti għal barra fil-kċina jew f'kamra oħra fejn tqatta' ħafna ħin, tant aħjar. Il-preżenza tal-Peter Ross spiss tinkixef mit-sektik tiegħu li jinstema' f'kull ħin tal-ġurnata. imma b'mod speċjali kmieni filgħodu u fi nżul ix-xemx. Il-pitirross għandu wkoll għanja melodjuża li Pazek Zika juża biex jimmarka t-territorju tiegħu li fih ma jħallix pitirrossi oħra jidħlu. Din l-għanja tinstema' anke matul il-lejl jekk it-territorju tiegħu jkun imdawwal b'xi bozza elettrika. Il-pitirross għandu dehra mbaċċa. U meta jinżel fl-art, joqmos fuq saqajh bħal tal-bejt. Għasfur ieħor illi issibu fl-abitat bħal daż-żmien hu l-fjamma s-sewda. Fih daqs pitirross, imma mhux imbaċċaġġ bħalu. Ir-raġel ikun sewdieni, il-mara griża, u t-tnejn għandhom denb ħamrani lewn is-sadid. Dan il-kulur jidher sew meta l-fjamma sewda tiftaħ denba. Spiss jidher fuq il-bjut u l-btieħi. U jekk tara għasfur jimmolla fuq saqajh meta jkun fl-art, tista' tgħid li jirnexxielek tara l-fjamma s-sewda. L-għajta tiegħu tixbah lil tal-pitirross. Huwa t-territorju u għajjur daqsu. Kif jilmaħ għasfur bħalu jtir mill-ewwel għal warajh, filwaqt li jtsekksek b'vuċi għolja biex ikeċċih. Il-vjolin tax-xitwa hu l-iżgħar fost it-tlett għasafar li qegħdin nitkellmu fuqhom. Għandu lewn aħdar mitfi, u għalkemm ċkejken hu mimli enerġija u donnu m'għandux mument kwiet. Jekk għandek xi ponsjetta, f'ħin jew ieħor, iżur il-fjuri tagħha, minn fejn jixrob in-nektar u jnaqqar insetti żgħar daqs tikka. Mhux xi għasfur storbjuż, imma meta fix-xitwa toħroġ ġurnata xemxija, għandek mnejn tisma' l-għanja sempliċi u ripetittiva tiegħu. Hawn min ixebbaha ma' xi nota tal-vjolin, u hu għalhekk li jissejjaħ vjolin tax-xitwa. Meta l-kesħa tagħmel tagħha, l-għasafar ibatu biex isibu x'jieklu. Min jagħlifhom b'ikel adattat mhux biss ikun qiegħed jgħinhom, imma jkollu garanzija li jarahom mill-qrib.